machiegni e kinde machalo koda maendi jawinjona ma tobi jakome nyathi kimirwa e got ramogi kaendi kendo pod ogo kambi ka kokolo chikegi achiel kachiel aneno ka otera mana kawuono e dak moro maneno ndiki ondikie mana apar ka ng'en apar no to nyisa ang'o kichano ka gin ndegi mang'eny to dak mana namba apar mano ko alo ang'o miyo ma mondo gidak namba apar ne mi alo to en to duong' mohingo magi
gimo katimre piny ramogi ajwang' Aha. marach kabisa to duogi wachona ni adhi namba apar nikech ing'e ni chike ramogi gi mag jopolo Aha. girem ga apar koro apar no kadonje tadhi yudo gi- yath koro gi tiende Ero. Eh, nikech ing'e ni juogi ga en ok okwonga ga achiel en ochako kendo mana kuma ji odag cha odagi cha Eh, koro ka juogi ne dhi chi- i namba apar to wayudo ka piny ramogi ajwang' okethre to wayudo ka mahundu koro medre e piny luo kabisa ji ywak ji ywak ma gwenge ka gwenge ji ywak to wadwa ni kwara moga jwang' ong'e ni chon kane nyasaye kelo juogi piny ka mm. kaluwore gi sigana man wi got ka mm. to chon ne piny en ga ina maler awinji e piny leri mane nitie mudho ne onge mm. koro ka ler ne nitie mudho ne onge koro juogi ma thuondi ne gore gi juogi mangoche mm. koro nyasaye obiro thegogi to wacho ni ah, mondo koro wegore Duogi mangoche un un- un udag godiechieng' ka ler nitie. To thuonde un awenu mudho. Koro un mudho muwuotho ema omiyo inenoga ka ngoche gin giwuotho odiechieng'. Le ma ji oluoro. Thuondi nyaka ah, dhano be nitie ma wuotho otieno. Pok kiny nitie jomoko ma en kata ikoyo wuotho gi kore nono. Kendo winjo ber mar atari. Oringo Bu kata gima ineno thuondi ka kwach ma joluoro Mm, Mago osiepe. nyang' go. Mago osiepe ne ogoli pi bobayo ga. Magi bayo. wuotho go to ok Eh, odwoko. Oko dwoko.
Koro Nyasaye nowacho na mondo udag e kwe. Thuondi amiyo umudho. Mudho bed gi ma gi joge. Eh, to Ler lero bende bed gi joge. Eh, to koro nikech koro piny koro dongo Eh. koro inyalo yudo ka ng'at ma jaluoro ma, ma, ma nowen lerni Mm. gima ochune ni konya kowuothi mudho koro ing'e ni joma tek ka mhm. gin ok giwuoth ga godiechieng' kosi seromo gi simba onge kata kwach kanene kata jajuok ok ibe neno eh, gin gin mudho che margi ifwenyo gi mani mudho eh, to jogi bende temo ga luri gi nene ato nitie moko ma be thuonde yudo kotemo wuoth i bungu lakini ok wuogi ler koro nikech mahundo medre nikech joma ngoche ma nowen lergi gibe gidwa ni giwuothi mudho koro juok ogolo chik apar matayi kiwuotho otieno e gweng' e mondo koro jomafundu nikech mafundu koro osemedre ikor gwenge ma kata mana ka antie kaka go wang'a piny tang'iyo gweng' mar nyango ma kogeloga thurgo bama kana kata mna thurwa komenya Eh. ma jeyuakano mera to tinde bet wa e gweng' ka be gin usefwenyi go tramogi kanyo e koro nyikwara moga jwang' pidhuru yien mondo opango yude tich yien mantie madi tong' bende okel masin mare mang'ado e mor ni masindene mang'ado koro panga dwa we tich chik apar matayi kiwuotho tiene magi eh? e mondo koro kik wechegi maki mm. ma chik namba achiel nyakwara moga jwang' sa sa miwuok iodi kidwa wotho tieno mm. nyaka ilam e lamo ni ng'eni juogo kete ka mbele ahinya en odonjo kamoro amora en e mokwongo nikech gik mawuotho e mudho obed jamahundu obed le kata thuonde Nyasaye kende mulu- e moloyogi awinji Eh, gin gin nyasaye kende moloyogi omiyo nyaka iwuo kod mungo riti Eh, jojuogi wuotho kuondego gin gi korgi nono kata piny ng'ich iyudo ka gichayo piny to ng'ama giluoro mogik en nyasaye omiyo sa asama idwa dhi wuoth kamoro kata idhi kamoro to mudho geng'oni Aha. to igo chongi piny iwuoyo gi nyasaye na "Ah, koro adonj e piny mak marwa ruoth telna adonj e piny mak marwa in ema ineno Eh. Eh, ing'e ni nitie gik- gik mudho gin kata wang'egi oneno odiechieng' oneni mabor malich koro nyakwara moga jwang' opanga koro wuotho e gweng' to kiwuok Tilam. Haya, waluor gi nyikwa Ramogi, chik namba ariyo ma betayi kiwuotho otieno. Ero. Mawacho nyaka iting' gir lweny e lweti. Ok wuotho dha- Ing'e noti gik magero hero lweny. Ok wuotho dha puodho.
Ah, Gik magero gin gi- nowegi ni lweny emomiyo wegiga gotieno. En en koyudi gi lweti, en en ena lweny. Ing'e ni- Ok- Ok ijigen kata mana thuol kiyudo wrong number. Eh. odiechieng mm. nikech ong'eyo odiechieng to mano, mano, mano thuolo mari eh, ah, otieno ah, to ah. thuolo ni okuongo mi timing eh, odwa ng'e ti idwa yawo lweny kose mm. lweny kedo ka ok yawo lweny to bowe yawe to kine kata na gik maler go be koromo go thuolo godiechieng to yawo lweny nti yawo mang'o ka eh, to gigi be gotieno ng'eni gi to ging'ere kata na kwach koromo gi liech mm. gikalra kalo wacho to radhianje dhi kar gichomo kwe otera mwalo ka adwa dhi mwalo koni adhi modho pi mwalo piny ka jogo tamaga modho Ne awinjo ni tiga ni kanyo omodho pi mang'eny, adwa ni aridre mwalo ka modhi. Koro gin ging'ere to Awi- giromo kodi Eh. ni in yadi ni diel bende ni kata ywak nane me. Eh. Mano gilal kodi nikech idonjo e piny mak mari omiyo nyakwara mogo otieno kiwuotho nyaka iting gir lweny nikech gige mane Nyasaye omiyo otieno gin ne gin jolweny Awinji. koro kanyo lweny nyalo wuok samoro amora Ah, chik namba ariyo nyakwara moga jwang' ma bende tayi kiwuotho otieno ikinde ma koro mahundu ng'eny ni wacho ni kiromo gi ng'ato nyaka ipenje to in ng'a ogole makanya Eh, in ng'a ng'eni ng'eruok otieno ber inyalo go uwi bang'e kiloko toki to wacho ah mano nyaka bed na wuod komenya mokala cha." Kigeni gima inyalo timo bende iwuotho awuotha to kisechet kod timo ibukri mos amosa bungu amosi kanyo Eh. biro ber ahinya inyalo po ka bungu oduogo kendo karagano ne nie iye Eh, ijo ka- eh, i- ogo kodi kwan Na- na- aneni kara ibende in intie aba olewo na ka kore kadok Ting'e ni mano kori hosri. Sema hela yenu. Sema hela ini. Koro to mosa mosa bunge tidhi. Eh, kiromo gimoro amora mineno kata obinjo kogo wiye ni bubwogi ka dhano. Ero. Acho na omina ne ni kanyo. Idhi nade? Eh, tidhi- Kara ne pok ichopo Eh, dala. Tidhi adhi omiyo nyakwara mogi. Chik namba de kiromo gi ng'ato. Mm. Nyaka ipenje ni in ng'a. Ero. Iga itung'ere kode. Walwar kodgi chik namba ang'wen mabet a ikiwuotho otieno e kinde ma joma undu ng'enygi. Wacho ni kik iwuoth gi guok otieno. Eh, nitie jomoko moluor ma en Usiluongo ni rabuor. Wadhi, wadhi. Awiji.
Mani chal ng'ama odhi uso njaga ka polis. Gik mager koneni Eh. nyalo tieko mirimb gi kuomi. Okinya bende nitie wach bende ma nyaka kori mede ka. Mm. Torch. Torch ok ng'eni torch gin gik joka ler. Ah, idhi yude.
Tiji tiyo kode e mudho.
Wel we we ga torch kamoro amoro ma in midwaro. Eh, kanya neno ka juogo koloni ang'e ni juogi dhi romo kode. Juogi dhi romo kode joka. Toch ni yeri mane wang'e godiechieng Ero. iwang'e gotieno Ero. koro apar nyakwara moga jwang' owinjo ni chik namba ang'wen kiwuotho ok iwuotho gi guok otieno guok iwawe en kech mane chal ng'ama odhi yawo lweny e bungu to sechego ong'e ni Nikech joma kinde joko otienogo.
Eh, joma jo- otieno oting'o joma tek beda kipim gi jodiechieng' mano lweny nyalo gore kanyo marach kech kata kanyo ong'e ni totoyo koywak in iki winj gima wacho Ah. yeah. kara owachoga ni biuru guok moro ni ka koro lweny nyalo bet kanyo motimre marach Awinji. a chik namba abich nyakwara moga jwang' mabet ayi kiwuotho otieno wacho ni ka gik mager omonji nyaka igo nduru Mm. Eh, komonji nyaka igo nduru ng'eni gik mawuotho otieno gin le mobe- obed dhano timbe ne koro chal le en le Ai, na ng'ata ng'ata ma koro ineno ga kowuothi mudho otieno Mm. ah, en le mano le E, be ineno ni mae ta- ng'ani to randere anyalo gweyo karati komonji goui go uwi kata inene mana kene nyathi goui osekon he gomna uwi wek ngini ng'ani tin anyalo towi ng'ano rembe pek maratari Ah, mano gik otieno te gin gik matek gigo gik mager odiechieng' inyalo wacho ni omera to nyathini wi rach to kata obed na jahigni abich to in ija higni piero ang'wen Eh. to en mokwongo wachone ni he Ati kik- kik irite nyakwara mogajwa go uwi matek kabisa kiluongo nyinge joming'e igwe Eh. ni mondo obi oresi chik namba abich walwar kodgi chik namba auchiel ma betayi nyakwara mogi kiwuotho otieno ti kinde ma piny otimo mafunduni mawacho ni nyaka isim toch kiwuothogo kara juoga Eh. juoga osene juogi na- osenene osenene kech ing'e ni sani toje ng'eny moko biro kabe gichaji sim Ero. gi stima Ero. giwuothogo kata mag stimgi Eh. ne en koro en gi toch Maching- ma- maching en sima powerful Eh, koro nyakwara moga jwang' otieno nyaka isim toch kiwuotho ng'en otieno wasenyisogo otieno ni giwegi Eh, toch igo mana ka gimoro buogi nono to ka weg mudho neni ni in ema koro idwa kelo ler imudho to nosetheg ler gi mudho okinyi gin kata na joma noloso gari mm. noloso gari kidienje ariyo mm. nitie full light yeah. to kumoro maneno mana mawirwir bas koro eh. kiringo tieno waywa full light ah, macha koywayo mana ka gimoro buogi eh. eh, to kiyaro to nitie gik ma gik otieno kata mtoknigo be nitie mag mudho mag mudho makego light to wacho ni ok oh. sima gima obiro ng'ato biro ka inyalo lal kodi ero E koro saa sama in gi gik maler to en ena gima isimo toji ni sima sima ka gima obuogi kora kiwuodhe kore kisewuoth a chik namba biro nyakwa ramogi mabe tayi kiwuotho otieno mabe juogo goli got ramogi ka mondo okonyi Mm. e 2018 ma mafundu medre ni wacho ni onge goyo mbaka ka uwuotho awinji e otieno e, otieno ng'en ka kiwuotho koro ulida lida kinyono kinyo Wuo- wuo- wuoth e pinje moko e, a, mano Ka in i piny jomoko mano piny thuondi en piny ma thuondi ma kinyono eh? to ithi michiko uh-huh. kigolo tiendi kocha inyono to ithi michiko mm. kuwuotho mugo mbaka to unyiero mm. ah, mano jogo lal kudu wacho ni to magi to kendo jomagwa ni tieno ok wawalga otoyo kende moyienega ywak e joma walo bet ga ler kocha eh, eh, mago joler nwaweni gi odiechieng mm.
wan ok unewago odiechieng be uwinja kata kwawalo wan mm. wan ok newago odiechieng wan kiwinjo kwawalo to kech moro mabayo wan to mm. kwasedhi wakawo ringwa moro wadog wakwa kwe. Ing'e ni jo- jo- jolergo gin kata koth ok gogiga. Ng'acha tige ni koth obari bungu nigi mirima mang'eny. Wala tari. Eh, Haya, ko nyakwara mogi namba biro gi winjo. Kwa lwar kodi namba boro ma bende tayi nyakwara moga jwang' kiwuotho gotieno wacho ni kik iwuoth gi ng'ama luor. Mm, ka koro wuoth umaki gotieno ng'ama ngoro e otieno en piny thuondi Mm. ng'ama oluor nyalo mir ringo be toor kata ing'wech en ing'e ni kata mana ogweye moseko to wuok kata, kata mana yamo moro moyiengo boke moro Eh, ting'e ni chik wuotho gotieno wacho ni ka wadu oringo to ibe nyaka iring. nyaka Eh, kik- kik ichung kik ichung nikech eh, gima oneno en emong'eyo Mm. Eh, haya nyakwara mogi koro waluor kodi chik namba ochiko ma bende tayi kinde mag mafundu gi matayi kiwuotho gotieno wacho ni kiromo gi ji kik igo toch kuomgi nyalo bet ni gin weg piny matek ka. Jokamudho. Eh, jokamudho jokamudho go luoro ler giluoro ler to ineno otieno be otieno be nitie en otieno en sama joma wangi tek inyalo menyo kata mana mamani gi yuore Eh, ing'e ni ng'ama yuor mamani mano ng'ama wang'e tek josi en obiro gotieno Gotieno. odiochieng' kobiro to chik ni omako nyaka ng'ama odak dalagi ing'eni kata kiwuok dalau kanyo oolo pi mm. sani ting'eni mafundo miyo gin na gi kimbe gi ng'ato nodhi ong'ado ong'ado wi mbuguru Ero. Eh, ma en gotieno Eh? en mana kanyo ok wuog oko. ok inene oko Eh, ok inene oko to pod nitie thuondi moko mawuok omiyo kiwuok ka simba ok igo toch malo kanyo be inyalo menyo wendo mamani kidhi e choo kik igo tony ah imenyo mna to kodu ka gicho Eh, gicho Eh, mano chik oyieni to kinyalo go malo bipenji ni mano ng'a Eh, mano bipenji kini dalani pok iromo kod joka mudho mane oluoro donjo e dala ka Eh, nitie weg mudho mudho ing'e ni thuondi madhiye awalwar kony kwara mogi chik namba apar mwatieko go wechegi got ramogi kama tayi nyakwara mogi kiwuotho otieno mawacho ni otieno kiwuotho Nyaka irang chien tirango mbele. Kendo odiechieng' ema ji wuotho e taki ni dhi mbele. Okiti gin tie jomoko wacho ni an ng'en kendo kasega wuok ok ang'iga gik man chien. Ah, Chien nyaka ing'e. ah, nitie ngoche wuonwa. Eh? Kiyudo yo ariyo ma ngoche. Eh. Tiyudo ka ng'ato wuotho gi dienge, ng'ato wuotho korango mbele, ng'ato wuotho gi dienge. Ng'acha rango chien. Ng'ato ng'iyo mbele. Ng'ani ng'iyo mbele. Ka jachien ool, guotho gi toke. Ito to alo- giwilore. oduok. Eh, giwilre Eh. Eh, ma kongoche iyudo ka giwuotho gotieno to chik oyie Eh. nikech i- otieno joma tek go gin giwuok achien Awinji. ok owuog mbele weg otieno go koro chik ramoga jwang' dwaro ni kiwuotho kik ithatha wuotho kin mbele mirango mano inyalo po ka- kudumi toki irango chien tirango mbele tiyot ting'iyo betheni eh, to tiendeni gi be njae njae nikech ng'wech nyalo wuok sate ikwalo wuoth Ah, wa- ng'e ni dhano onge side mira Eh. wina miloko koni gi koni to mano nyikwara mogajwang' ageno nokomako wechegi to chi- gi- eh, gibiro wuotho otieno ma- maber mana kamano jawinjo na iwinjo kokija makambo kol weche mag chik apar matayi kiwuotho e gotieno iwinjo maler ni kit wuoth modiechieng' opogore kod kit wuoth motieno kik iyor ayora wuoth ka ng'ama yor wuoth e samba to yor wuoth ka ng'ama wuoth e ler wuoth ka ng'ama wuoth imudho nyinga tobi jakobe nyathi kimirwa achako ago koro odiechieng' moro achiel machalo koda maendi oriti masani